Файз абый, менә күпләр белми дип уйлыйм. Кушәриф мәчетенең борынгы тарихи урыны кайда булган?
Менә ул кызык нәрсә. Безне дә кызыксындыр. Без бит Казан Кремлендә казу эшләрен башлап җибәрдек 1994 елда. Ә 95 елда шундый проблема дип әйтеп булмый инде аны кол шәриф мәчетен торгызу турында сүз кузгалды һәм Аның чын урыны кая булган соң? Бәлки шул урында гына аны торгызып куергадыр, бәлки башка урын сайларгадыр формасында инде. Һәм без аның урынын эзли башладык. 94 нче елда әле Әлфред Хасанович исән иде, шул елны үлеп китте ул. Аның да күңелендә шул булган икән, Кулшариф мәчетенең урынын табып булмасмы дип. Һәм ул бер урынны күрсәтеп калдырды, Без урынны бик яраттык, менә бу мантыйк ягыннан чыннан да шунда булырга мөмкин дип уйладык без. Благовещение соборы бар бит. Благовещение соборы янында э, бакча бар, сквер. Менә шул сквер урыны Казан Кремленең иң биек урыны. Э, әле ул менә 16 гасырда мондый биек биналар булмаган бит. Э, әгәр дә шунда инде Кол Шәриф мәчет мәчетен төзеп куйсаң, ул бөтен җиргә, бистә халкына да күренеп торачак дип уйладык инде без. Һәм шул тирәдә раз коп салып, казу эшләрен башлап җибәрдек без 95 елда. 95 елда. Һәм бераз күңелебез төште, чөнки ике-өч Нигә тапкыр штык дип йөртәбез инде. Бу 40, 50, 60 сантиметр тирәнлеккә төшкәч, анда кирпечтән салынган бина эзләре килеп чыкты. Без аны 18-нче гасыр дип санадык инде ул чыннан да шулай 18-нче гасыр 19-нчы гасырның беренче яртысында да торгандыр әле безнең күңелебез төште әмма ләкин бер башланган эшне Ташлап калдырырга ярамый. 18 гасыр дип ул раскопны алып барырга кирәк. Теге материк дип йөртәбез инде. Кызыл балчыклы җиргә тикле. Казыйбыз, казыйбыз, казыйбыз. Аллага шөкер. Менә шушы кирпич бинаның астында килеп чыкты таш бина. Аның бер өлеше астында, икенче өлеше хәтта кирпеч бинаның теге чигеннән чыгып, үзе генә яхшы гына сакланып калган. Ә менә кем без аны бөтенләй казып бетерә алмадык. Ни өчен дисәң, ул скверның чикләреннән чыга, анда машиналар йөри торган юл, ул юлны юл юл асфальт белән капланган инде, аны ватарга ярамый дип әйттеләр, чөнки теге янгын сүндерү машиналары килә һәм башкалар һәм башкалар. Шулай итеп без шушы җирне казып, хәтта ул Кол Шәриф мәчетенең без шулай дип уйладык инде аны, Кол Шәриф мәчетенең астында хәтта монголарга кадәр барлыкка килгән катламда таптык. Табылдыклар кызык кына булды. Ә менә шушы таштан ясалган төзелгән бинаны 16 гасырның икенче яртысы белән билгеләп куйдык без. Аннан соң казу эшен без дәвам иттек. Шушы бу якка көньякка казырга ярамый, асфальт, әмма теге якка, төньяк, төньяк көнчыгышка таба казыдык. Ул анда стеналары юк иде. Ташны алганнар, менә хәзер Президент аппараты бар бит, э, тугызынчы бина дип йөртәләр аны, тугызынчы корпус. Э, шул бина 1841 елда төзелә, менә шул йортны төзегәндә инде э, аның ташларын алып бетергәннәр. Әмма ләкин нигезе сакланып калган, не формада, анда теге таш нигезнең астындагы грунтны ныгыту өчен Ныгыту өчен агач казыклар кагып куйганнар. Менә шул казыкларның эзләре бар. Ул стена формасында менә 60-70 сантиметр киңлектә э, шулай бара ул. Аның ягъни менә бу көньяк көнчыгыш э, яктан Кол Шәриф мәчетенең почмагында таптык дип әйтергә була. Кызганычка каршы э, безгә мөмкинлек булмады инде аны Кошарик мәчетен бераз күтәреп, менә шул ташны экскурсантларга күрсәтергә бик теләгән идек. Аның хәтта проекты сакланып калган микән? Мәскәү реставраторлары монда килгән, шуны карарга, о, бу иде кызык нәрсә булачак дип, үзләре хәтта бушка шундый проектның теге караламасын ясап та куйганнар иде. Без бик шатланган идек инде, әмма ләкин рөхсәт булмагач, без аны күмеп куйдык. Хәзер бу урында һәйкәл бит. Әйе, хәзер
менә шул бакчада бит инде безнең рус һәм татар архитекторына, архитекторларына багышланган һәйкәл тора. Шул һәйкәлдән менә бу көньякка азгына китеп бер 10 метр шул җирдә аның урыны. Әйтергә кирәк, һәйкәл дә шул урында булгандыр, чөнки бөтен җирдә сакланмаган Кошариф мәчетенең, без Кошариф мәчете дип йөртә торган бина, бит инде төрле эшләр булган әйтәм бит кирпичтән бина төзеп куйганнар башка төрле биналар да табылган иде анда экскурсоводлары булды әйтәсезме әмма аның нитергә була менә реконструкциясен ясарга була ул Кол Шәриф мәчетенең нигезе нигезендә дә. Вот. Аның бит ориентациясе барыбер теге урыслар төзегән, алар бит теге якка да, бу якка да каратып куярга мөмкин йортны, ә безнеке кыйблага карап булырга тиеш. Менә бу шул яктан да кызык инде. Без уйладык, бу Курслар бетмәешнең нигезе булырга тиеш, чөнки башка урыннарда андый зур бина юк. Э, без бит инде ярыйсы гына тикшердек. Э, теге хәзерге Спас манарасы э, торган урын, аннан бераз төньяктарак урыннар, алар инде рус чорында үзләштерелә башлаган Казан ханлыгы чорындагы территориясе Кремльнең безгә билгеле якынча 10 гектар ул. Менә бу иң уңайлы урын инде. Киләчәктә без уйлыйбыз, менә минем дә теләгем бар инде, бәлки яңадан казып ул урынны шул хәрабәләрне чыгарырга, һәм э, Казан Кремлен э, теге баш архитекторы Рөстәм Забиров моны хуплый, мин аның белән сөйләшкәнем бар. Ул үзе дә шул хакта уйлап йөри икән. Әйдәгез әле Фәрсән кич казып алыйк әле шул тирәләрне ди. Аның өчен э, теге югары түрәләрдән рөхсәт кенә алырга кирәк. Рәхмәт, казу эшендә катнашырга безне чакырсыз. Әлбәттә. Рәхмәт мәгълүмат өчен. Рәхмәт.